Bonjour Valérie, afaka mi se presenter ve Valérie? Ah oui, Valérie avy ao amin'ny Vivo Energie a, commerciale B2B dans le secteur de l'energie, de l'industrie et de la construction. D'accord, ho an'izay tsy mahafantatra afaka azavain'i Valérie tsotra ve hoe inona ny asanà B2B par rapport amin'ilay hoe commerciale tsotra? Ny asana B to B ho an'ny Vivo Energy manokana dia manao manao ny distribution-ny, mivarotra ny produits Shell ny Vivo Energy. Izay hoe côté B to B izay tsy mivarotra any amin'ny particulier fa ny orinasa, orinasa izany no ciblé kokoa amin'ny côté hoe B to B. Azon'i Parc Eugène Valéry ve ny parcours hoe ahoana ny nahatongavan'i Valéry amin'izay hoe commercial be tokoa izay ankehitriny? Ok, avoahan'ny poste Bidobi, commercial Bidobi, tao amin'ny service clientèle an'ny Vivo Energy ihany aho taloha, dia tao no nivoatra tsikelikely hoe inona no lalana tiako aleha, dia tamin'izay no efa niara-niasa tamin'ny KIS, resaka vente sy telemarketing. Tamin'izay no nanomboka nieritreritra hoe inona no atao tiako atao amin'ny amin'ny carrière-ko sy ny lalana tiako ho aleha dia dia izay no nahatonga an'ilay izy. D'accord. Ny tenako hoe nanomboka niara-ny asa tamin'ny KIS mbola nisy zavatra hafa zany niarahana justement tao anatin'izay parcours izay? Oui, nanomboka nandray an'ilay poste-na commercial B to B dia tsy tena mbola opérationnel teo ny eo fa tsy maintsy mbola nanao formation a sy coaching niaraka tamin'ny Zo Panda dia tamin'izay no nanao opportunité hoe ni-accompagner ny Séance vitsivitsy maromaro fa nandritra an'izay séance izay nefa no nahitana hoe inona no zavatra mbola tokony hatsaraina, inona no tsy ampy, inona no tena hoe jerena momba an'ilay olona manao an'ilay coaching, izany hoe izaho sy ny resaka momba ny fitadiavako client. le zany hoe le client a ho tadaviko sy ho raisiko en tant que client any vivo amizay avy eo le ilay formation niaraka tam KIS personnalisé le izy de efficace satria tsy resaka théorie fotsiny no natao niaraka tam ry zareo fa misy descente sur terrain a. Le resaka hoe coaching individuel manome fotoana tsara hoe hi travailler-na an'le personne sy hi travailler-na ny zavatra ny stratégie anao momba ny plan d'action retraretra. Misy anecdote manokana ve tianao hifampizarana hoe ohatr'izao ny zany miara miasa amina hoe manao coaching personnalisé mampitombo fahaizana manokana zany sy resaka hoe technique sy. tsy tsy stratégie manokana sao dia misy anecdote hoe ohatry ny ahoana ohatry ny Ny anecdote à la base tokony hoe coaching individuel aloha izy izany hoe za sy ilay coach ihany fa finalement tonga dia nomeny opportunité aho hoe ity misy zavatra misy misy fivoriana dia tonga dia nomeny an'ilay opportunité hoe Resaho ary ity olona ity a, satria hitany hoe izay izao otrany tsy ampy tamin'ny tamin'le tamin'le competence-ko a sy tamin'le le attitude-ko de tonga de nataony otrany hoe exemple terre à terre zany le nataony, nataony vécu le izy fa tsy tsy nijanona teo amin'ny resaka hoe théorie fotsiny. D'accord. Inona ny hafatrao manokana ho an'ny olona te hiditra amin'ny sehatra biblique? Hi inona ny mety mila ataony na mila hainy na mila zavatra hiainany justement? Ny conseil angambany dia ny hoe raha misy opportunité eo an, dia aza misalasala fa atao foana, dia izay opportunité izay na tsy manana compétence ary ianao an, mila Mila coaching de KIS afaka afaka antsoina fa ry zareo a multidisciplion disciplinaire tsy tsy figé hoe domaine anakiray hoe zay ihany no no anana zareo expertise fa be dia be sady manana choix be dia be ry zareo amin'ny resaka Coaching na formation omena ny olona tsirairay na ny entreprise tsirairay dia tsy mampisalasala, tsy mahafatiantoka, mahafinaritra ny miara-miasa amin'ny KIS. Je recommande vraiment. Teba be mihitsy izy izany. Oui, ça en vaut la peine. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Ho anao personnellement, inona ny ambition-nao manaraka izany izao? Ny ambition manaraka vao herintaona arabe indrindra no nandraisako an'ilay poste dia izao aloha izaho mbola mi-developper an'ilay ilay zavatra voahazo tany amin'ny KIS dia plus tard hitondra olona hitondra olona aho izay hoe tsy maintsy hitondrana tsy hoe hitondra olona dia hijanona eo fa mba hanasoa ny firenena zavatra atao mba hampiova hampiova ny fiainan'ny sasany fa tsy hijanona ho ana irery le compétence ho azoko a sy ze activité ho ataoko après. Merci beaucoup. Tarso. Tarso.